Eppes ass awer aneschters mam Trounwiessel dëst Joer, an zwar ass ëmmer d'ierfgroussherzoglech Koppel, déi op Esch gaangen ass um Virowend vun Nationalfeierdag. Dës Traditioun huet natierlech elo eng Paus, d'Prënzekanner, déi sinn nach kleng. Jo, mir kucken elo zeréck op déi lescht 40 Joer, wou dann dat eng Traditioun war an der Minettsmetropol. Et war Ufank vun den achtscher Joren, just nodeems den deemolegen Ierfgroussherzog Henri an d'Ierfgroussherzogin Maria Teresa sech am Februar 1981 d'Jo-Wuert ginn hunn. Dunn huet dës Traditioun ugefaangen an ass bis elo weidergefouert ginn. Den Ierfgroussherzog Henri sengersäits war um Virowend vum Nationalfeierdag an der Minett Métropole Esch. Den Oflaf war ëmmer dee selwechten an huet sech iwwer d'Joren net geännert. A Gedenken un déi Verstuerwen aus dem Zweete Weltkrich goufen um Monument aux Morts op der Breeplaz Blummen néiergeluecht, ier et mam Cortège d'Uelzechtstrooss erofgaangen ass an et e feierlechen Empfang op der Gemeng ginn ass. Duerno gouf den Ierfgroussherzog an de Sëtzungssall geleet, wou an der Zwëschenzäit d'Ierfgroussherzogin Maria Teresa och ukomm war. An hei war et dann eng Usprooch. Vum Escher Buergermeeschter Jos Brepsol.
Haut ass awer och déi véierte Kéier, wou dëse schéinen traditionellen Dag wäit iwwer de Rumm vun deene fréiere Festlechkeeten erausgeet, opgrond vun der héijer Präsenz vun de Vertrieder vun eiser groussherzoglecher Famill. 2001 nom Trounwiessel war et och nach eemol de Grand-Duc Henri an d'Grande-Duchesse Maria Teresa. Hir hire Bouf si dann eng éischte Kéier offiziell als Ierfgroussherzog Guillaume am Joer 2003 an d'Minettsmetropol begleet huet. Schéin Erënnerunge fir den Zeremonienmeister vun der Escher Gemeng. Hei hu mer den éischten, déi éischt, te Kéier wou se sech agedroen hu jo bei hirer éischter Visite als bestuete Koppel 1981. Voilà, do sinn dann all eis Gäscht dran. Schonn zënter 81 huet dat sech esou agelieft hei zu Esch, dass eis awer elo eppes feelt, ne? An elo brauche mer wahrscheinlech een, zwee Joer bis mer eis dorunner gewinnen. An och wa si elo net méi do sinn, sou bleiwen awer d'Erënnerungen. Jo, hei hu mer e puer Fotoen, déi am Fong d'lescht Joer benotzt gi sinn, hei op der, um Volleksfest, wéi de Grand-Duc Henri an d'Grande-Duchesse Maria Teresa fir d'lescht op Esch komm sinn. Do hate mer all d'Stänn e bëssen dekoréiert mat Fotoe vun all hire Visitten hei zu Esch.
An hirem leschte Joer als Grand-Duc a Grande-Duchesse ass d'groussherzoglech Koppel d'lescht Joer nach eemol op Esch komm, fir eng leschte Kéier Äddi ze soen an dëse Krees zouzemaachen. Dat war ganz speziell an och ganz emouvant, datt si insistéiert hunn, fir als an hirem leschte Joer als Grand-Duc a Grand-Duchesse nach eng Kéier eng Abschidsvisitt, wann ee wëll, hei zu Esch ze maachen. Ech mengen, dat huet ganz vill Leit impressionéiert an et war och e schéine Geste. Also mir ware ganz, ganz houfreg.
Eng lescht Kiischt um Kuch gouf et dunn awer dëst Joer mat der éischter Joyeuse Entrée vum Grand-Duc Guillaume an der Grande-Duchesse Stéphanie am Abrëll, kuerz nom Trounwiessel de leschten Oktober. Dat war, ech mengen, datt mer déi éischt Joyeuse Entrée konnte feieren, war och esou e klenge Kaddo fir eis déi Pëll vläicht ze verséissen, datt mer elo ebe keng Präsenz méi hunn. Um Nationalfeierdag Virowend.
Iwwert d'Joren awer, a besonnesch och no der Hochzäit mat der Grande-Duchesse Stéphanie, huet all Joer de Grand-Duc Guillaume a senger Funktioun als Grand-Duc héritier de Wee op Esch fonnt. An heiansdo si souguer Prënzekanner mat dobäi gewiescht. An egal bei wéi engem Wieder, d'ierfgroussherzoglech Koppel huet sech ënnert d'Leit gemëscht a wollt zesumme mam Vollek de Virowend vun Nationalfeierdag alauden. Zu Esch wäert dëst Joer, wann nach ëmmer alles wéi beim Ale sinn, ebe just ouni d'Presenz vum Haff. Wéini an ob nees ee komme wäert, doriwwer wéisst een näischt. Mir hoffen natierlech, datt déi Traditioun erëm opgegraff gëtt, wann de Prënz Charel respektiv de Prënz Louis an engem Alter si wou se et kënne maachen. Dat sinn nach e puer Joer, mir mussen Deene Kanner elo mol Zäit gi grouss ze ginn, de Beruff ze léieren an dann hoffe mer se natierlech enges Daags kënnen hei zu Esch ze empfänke, ganz kloer. Ma preparéiert sinn se, well genuch Übung hat een déi lescht 40 Joer.